um ku humelela evuton'wini i wo hanya vutomi bya kahle a swi ti hi le ka salary leyi u yi holaka but swi ta hi le ka miehleketo ya wena ku u plan-a njhani swilo swa wena for an example hinkwerhu hi lava ku humelela but the problem i ku ti-opportunity loko ti fika ti fika ti kuma munhu wa ka a nga hlelekanga munhu wa ka a nga ri na tipulani munhu wa ku kala a nga ti tivi ku evuton'wini i tirhela yini loko u lava ku humelela evuton'wini there is this protocol lowu fanelaka most of us loko yo yi tirhisa we can meet the level ya valungu valungu va tiva loko a sungula a kuma ntirho already i va a ri na line up ya plan ku loko no kuma ntirho la ku endla one two three four and a va humi tiplanini ta vona problem ya mina na wehe loko hi kume ntirho kumbe loko hi kuma ndhawu leyi hi tiyiselaka source of income hi huma ka tipulani ta swilo leswi a hi va hi ri na swona or else van'wanyana ku tsala hansi a hi tsale hansi so in other words u hanya vutomi bya ka u nga ti tivi ku u lava yini evuton'wini hi komisa eh, swi ya hi ku evuton'wini u lava yini for the sake ya ku u fikelela laha u lavaka ku ya kona munhu un'wana na un'wana va ti tivaka ku i lava yini from ku sunguleni i endla sure ku each for the first salary or first source of income i va a tiva ku i investela yini loko ku ri ku you have a eh, sort of a business in mind leyi u lavaka ku yi endla u endla sure ku xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka xi nghenisaka mali ku na portion loyi humesaka u xava machinary because ku veka mali swa tika u xava machinary katsongokatsongo u heta until you become your own boss problem i ku hela ku tirha ku ri hi ku a hi vitaneliwangi ku tirha vunyingi bya vanhu va na potential and potential ta vo va ti tirhisa tindhawini ta rona va tirhisa va va employiwa va nghena tifemini va tirha ematshan'wini kasi hi vona va faneleke va va va va thola vanhu va tirha so loko yo sungula ku va na ti-potential leti hi nga na ti-potential leti nga na to hi ti invest ka ndhawu ya right yi nga va right ngopfu ku nga va na ti-entrepreneur ta ku tala vanhu lava nga ta thola van'wanyana so xa hi ku komisa lexi endlaka ku ni ta ni ta record message leyi ku hi rila masiku hinkwawo lavaka endla swo karhi mara loko se hi kuma mali we don't do it so i komisa ni lava ku source of income or mali yin'wana na yin'wana leyi u yi kumaka u va u swi tiva ku u va u ri na ti-plan at hand kahlekahle ti-plan hi toho ti nga ta ku pfuna ku u humelela a ku lavi ku sungula ku va na ti-plan loko se u khome mali because loko se u khome mali u ta tsandzeka ku plana but if you have the plans in advance u nga se za u kuma mali mali loko yi fika yi fikela henhla ka ti-plan leti u nga na toho and it must be a plan leyi yi nga ta va yi ri killer plan leyi nga ta va yi nga ta ku teka yi ku veka ka level yin'wanyana so i vutomi a hi kumi lexi hi fanelaka hi hanyela xona if one did not find something to live for then it's not worth living so if you live for something which you know that it's for the benefit of yourself or for your children then you have something to live for it's not worth living if you don't have anything to live for so u hanyela yini loko nga ri na u nga u nga xi tivi lexi u xi hanyelaka ku hanyela mpahla a hi vutomi ku hanyela timovha a hi vutomi Hi lava ku vona ku va na vumundzuku lebyi nga ta huma mavokweni ya wena, hi lava ku vona u build-a empire, hi lava ku vona vanhu va hanya ehenhla ka legacy ya wena u nga ha ri kona. But sweswo hi swi sungula hikuva u va u ri na ti-plans, draw your your plans down ku loko mali yi fika u nga fiki u yi misuse-a, u ta yi fika u yi veka ehenhla ka ti-plan. U nga lavi ku sungula ku pulana loko se u khome mali, you will never make it hi le vuton'wini. A hi yi khomi kokwalani. hi ta qhuveka hi ta ya ka verse 2 please ni kombela u subscribe subscribe on this video i've got a youtube channel leyi live streamaka hi swin'wana na swin'wana and then mina wehe hi ta bula uh, just like subscribe and then ta kota ku pfuneka van'wanyana loko va u like u subscribe van'wana va ta kota ku vanhu va pfuneka uh, because yi ta ya viral a hi khomi kwalani for now